lentšu la modimo go lebala bukeng ya johana wa pele kgaolo ya botee temana ya botee goba kgaolo ya pele temana ya pele first john chapter 1 from verse number mohlomong ke re motšeletše nna le wena ga re baleng from verse number 9 or verse number 8 a re thomong from verse number 8 lentšu la modimo le re ge re re ga rena sebe re a e phora. Re hloka nnete ka dipelong tša rena. Motheeletši lentšu la Modimo le re ge rena batho re ithera ka gare ga dipelo tša rena wena o le mathobela wa re nna ga ke na sebe lentšu la Modimo le re wena wa ikaketša goba wa e phora e re gobane re hloka nnete ka dipelong tša rena gore re motho mang le mang wa re nena I'm pure a ke na sebe motho we o hloka nnete ka ra bophelo ba gagwe goba a na nnete wa iphora lentšu la modimo verse number 9 e re eupša ge re ipolela dibe tša rena ka ge modimo a phetha je a re holofetša go tšona mme a dira tše di lokilego ra dira tše di lokilego O re swarela tšona a re hlatswa bokgope bjohle. La mathomo kore ge motho a ithera a re yena ga ana bokgope goba ga ana sebe lentšu la modimo le re ana nnete motho owe ene lentšu la modimo le reng o a iphora ka baka la eng na la gore mo pelong ya gage ga gona nnete e fela lentšu la modimo le re eupša ge re ipolala dibe tša rena go yena Ra ipolela dibe tša rena mo go yena. Lentšu la Modimo le reng? Le re, eupša e re o a re swarela dibe tša rena ka moka gomme a re hlatswa bokgopo bjohle. Ka mantšu a mangwe, motho mang le mang yo a phelang o na le bokgopo bo bo itseng bo bo hlokang gore Modimo a bo hlatswe. motho mang le mang ya phela mo lefaseng o na le dibe tše di hlokang go hlatswiwa o na le bokgopo bo hlokang tebalelo o na le dibe tše modimo a hlokang gore a di lebalele motho ga a tsoga mesong a re nna ena ga kena sebe motho owe wa ikaketša gomme a gona nnete ka ra pelo ya gage na modimo ba leka gore nna mo theretše Ge motho a ikwa ka gare pelo, self-confident, a ikwa gore ka mo gare ga yena o hloka maatla go ba self-confident goba o hloka go yema pele ga sefahlego sa Modimo, motho owe e re o hloka nnete ka gare ga bophelo ba gage. Ge motho a re nna ga ke na bokgopo, ge motho a re na ke na sebete, motho ya lokile. pele ga Modimo le ge ke e tebela ke bona e le gore a mo worth it ke maswanedi ebile ke nna nke kgona go ema throning ya Modimo ka baka la ge ke e tebelela ga ke bone sebele ka tote le ka e tee lentšu la Modimo le re motho yewe wa ikeketša gomme a gona nnete ka ra bophelo ba gago lebaka keng na lentšu la Modimo le hlalosa gabotse gore Modimo rana Jesu ga e tla mo lefaseng o batletše go phetha toka ka e tee O batetše go hwela ntho ka etee. Ke eng na motheeletše? Ke gore batho mo lefaseng le ba be ba hloka maatla a go ka iphološa, ba be ba sena maloka a go ka kintšha ka ra tebetebe ya sebe. Motheeletše, letšatši la lekgono ge ke bolela le wena jale, a gona motho wa ka yemang a re nna batho nka ba hwela goba nna batho nka ba phološa. E diragetše ka motho ka o tee fela. Go na le batho ba bantši ba re ba exaltang, re ba fa maina a godimo, re ba tlhatlošang, ka baka la gore ba swere tsela e ba e swereng mara ga gona motho mo lefaseng ya filego maatla a go ka phološa motho e fela ke jesu kriste ya fileng borena legodimong lefase le ka tlase ga lefase mo leineng la gage le ile la godiša ka godimo ga maina ka moka gore batho ka moka ba ba dumela leineng la gage ba humane phološo ke ba kgone go phološwa e be bana ba modimo le tšela modimo go lebala bokeng ya eh, eh, john chapter 1

Ke kgato ya mathomo ya bobedi gore ba ba dumelago leineng la gage batho baowe e re ba tla fiwa maatla a go bitšwa bana ba modimo go rara go ba ngwana wa modimo motheeletše o thoma ka go amogela jesu wa dumela leineng la gage e fela o dirile jalo ke kgato ya mathomo o dira na O go lebalela dibe, a go fa maatla a go bitšwa ngwana wa Modimo. Motšeletše go tloga kgale, mehleng ya kgale, before Morena Jesu a e tla in the Old Testament, distory ka moka tša Bibele di re hlalosetša gore Baisiraele ba sepetše leeto le letelele ba sepela ka melao. Modimo a ba swere ka ka melao, ke ra Moshe a ba swere ka melao, a tšamaya ba gapa in order gore ba kgone go fihla Kanana. Lentšu la Modimo le hlalosa gabotse gore a go na le ka motee o e le gore o tšwele a Egepeta o ile a fihla Kanana. Lebaka keng na? ke ka baka lare ba ba ba swere megopolo ya gale ba ba ba swere bogopo ba swere letse ka moka ba palela ko o dumela lebaka keng na go na le dilo mo bophelong tše e le goreng re tšwele ka ra tsona mara ge ntse re sepela mo leetong di sa tswela pele di re bušetša morago o sepela ka ra phološo tša mo o rata modimo o mo phagamiša o mmitša o re papa ya magodimo o di relo tše ka moka mara there are still things in your head tse e le gore they are still pulling you back mara lentšu la modimo le tlhalosa gabotse gore ke fela batho ba ileng ba belega on the wilderness ba e le gore ba ile ba kgona go tsena kanana nna ke re gona ke re motheletši a se batho ka moka e fela ke bao ba bitšago leina la morena jesu kriste o gona go phološa batho jesu kriste o gona go gontšha ka radi bokgopo boo lentši la modimo le ge fela o ipolela wena self wa re ga gona sebe tse ba re wa iphora ebile wa ikaketša ka baka la nnete ga e humanege mo go wena a re yeng go hlatholla taba ya gore na ge re bolela ka nnete re bolela ka eng lentši la modimo go lebala first john ke re jana wa the book of john chapter 14 from verse number 6 morena jesu o botša philip gore philip e re ko go botše ke nna tsela ke nna nnete ke nna bophelo a gona ya ka yang go tatege se ka nna a gona motho wa ka go ba le confident pele ga modimo Ge a sa iše ke nna, ga go na motho wa ka rapelang Tate ge e se ka nna. A go na motho wa ka khunamang ka matolo a approacha the Father ge e se ka nna. Morena Jesu re, Ke yena tsela, ke yena nnete, ke yena therešo. Na therešo ke eng na? Lentšu la Modimo le re, Ge fela wena motho o re ga o na selo, o a ikaketša. Therešo a ye go ka ra pelo ya gago. Na ke eng ntho e swantše o dula ka ra pelo ya motho? Lentšu la Modimo le re mebele ya rena ke tempele ya moya o halalelang. Ke moo nnete e swantše o dula gona. Na nnete ke eng? Na nnete ke Jesu Kriste. O re ke yena tsela, ke yena nnete, ke yena bophelo. Ge nnete e sa humanego pelong ya gago, ke ka baka leo motheeletši o ka se kgone go e betha sefega pele ga Modimo. Ke ka baka leo o ka se kgone go humana confident O aprocha Modimo ka baka la gore nnete ga e go kara pelo ya gago. Jesu Kriste ga a fihle kara bophelo ba gago, o tsena e le nnete ya bophelo. Dilo tse batho ba ba go lebelela ka tšona, batho ba thoma go bona in a different way. Batho ba ka no ba ba sa di bolela mara go Modimo le dilo di thoma go fetoga. Ke ka baka leo Bakorente ga e bolela o re tla ke le botšeng ge motho a le go Kriste e ba sebopiwa se seswa dilo tšela tša kgale re be re di bala ka yena di a feta tše di thoma di thoma goba dilo tše di swa motšheletše go na le tabataba e le gore batho ba bantši re hloka go e kwa ra e kwešiša ke eng na gore ga motho a kopana le tšeso o thoma go ba motho wo moswa dilo tša kgale tše re be re mo tseba ka tšona Di a feta, o thoma bophelo bo boswa, bophelo ba leeto le Jesu, bophelo ba leeto ya phološo, bophelo ba leeto la go ba mokgethwa go ba Mokriste. Lebaka ke eng na? Ke gore ge Jesu a fihla ka ra bophelo ba gago, o humana go na le ditiragalo tše dintši ka ra moya wa gago, ka ra tempele ya gago le mmele wa gago, mara a fihla o tliša phetogo. Ke ka baka lego o bala bukeng ya John chapter 8 from verse number 31 e re you shall know the truth and the truth shall set you free. e re le tlo tseba nnete gomme nnete ya le fetola nnete ke eneng ya nnete ke jesu kriste ka moraga ge motho a mo tsebile bophelo ba motho bo thoma go fetoga ke ka baka la verse number 36 o re ga a bolela morana jesu o re tla ka le botšeng o re e re ge nnete e le lokolla o re ge morwa a le lokola ke mo le tlago ba le lokolotše sa mmaruri ke mo e le goreng ge nnete e fitlha ka la bophelo ba motho e tsena ka rapele go hwetša dilo di bofile e thoma go bofolla dilo tša thoma go tlamologa semoka ba bona motho mo differente moka ge le re bo lwala modimo a go ntšha ka ra bolwetse moka ge le be le re be the spirit of poverty wa tšwa moka lebaka keng ra lentšu la modimo le re o tla tseba nnete gomme nnete e tla phološa ge o ipolela ka rapelo ya gago gore wena ga ona sebe wa ikaketša ka baka la re nnete ga e okara bophelo ba gago ge o nyaka gore nnete fitlha botheletše go na le dikgatho tše dintšhi tše le roka ditšea tše le roka amogela jesu gore a tsene e le nnete a go hlatswe dibe le wena o kgone go ema wa ikana wa re jale modimo ga ntebelela a mpone jale ka modiradibe o mpona jale ka moloki modiradibe keng na modiradibe ga se motho wa dirang dilo rarere mokhotlota re re ke modiradibe modiradibe ke motho ya beloge le sebe sa hlago se se tswa morago boragolokhuku bo atama le efa ke sebe se sengwe le se sengwe bibele re mang le mang ya tswalwang ka tsela ya se motho o tswala le sona sebe sebe se re bolelang ka sona se morena jesu a tleseng go se hwela a se sebe sa gore wena o bo utswa a se sebe sa gore wena o bo kitimiša batho bošego a se sebe sa gore wena o bo dira se o bolela maaka morena jesu o a tletše sebe sa modung se le gore ke sona se tswalang go utswa go dira dilo tše kgopo tšeo ke dikenywa tša sebe Sebe ke ntho e le goreng ebile gona from the foundation ge re tloga ge atama le efa ba thoma go committa the sene ba arogana le modimo that was the foundation ya sebe dikenywa tša sebe gore motho o thoma ba le lehloyo motho wa sebana motho wa utswa motho wa bolaya motho o dira lotse ke ikenywa dilo tšeoe sebe botsebotse ke moduudu wa thotleng keng ke go arogana ga motho ge go tlhotšeng ke atama le efa jalo morena jesu ga e tla mo lefaseng o be a tletše gore hwela go robaganya maatla a modu wa sebe from the beginning ke ka baka le lentši la modimo le re sebe se tlile ka atama wa mathomo e re mara bophelo bo tlile ka atama wa bobedi le go jesu kriste atama wa mathomo ga e tla gore tlišitše sebeng mara atama wa bobedi le go jesu ga e tla gore tliša bophelong ke ka baka la motšeletso o tla kgonang go bona dikarogo gore go na le maatla ge motho a dumela Jesu go na le sebe se le gore motho a ka se kgone go e phološa ka gare ga sona batho ba bantši ba leka ba re na ke nyake go dira dibe ke nyake go phela gabotse le ge ke sa e kerekeng mara ke no dula ka mo gae a ke nyake go tlhoya ke nyake go kgopisa ke nyake go utswa a ke nyake go bolaya ke nyake go dira se nna ke moloki modimo ga tebela o tla mpona re a ke a dira selo a gona ntho e ka nkišang dihele e re kopotše motheeletše tšeo ke dikenywa tša sebe Sebe ke hlago ya motho ka gare ga motho. Motho o belegwa le sebe sa hlago from our forefathers. Re, re inheritile sebe se sa hlago go tšwa go borakgolokhokho e le go adama le efa ga o tswala it doesn't matter what you do o tswala le sebe ga o tswala motšheletše ga sa ra emela gore wena o dire selo e be gona re re o modiradibe o tswalwa le sebe from the first day you are born you were born in sin Ke ka baka la Morena Jesu a tlile lefaseng. O tsebile gore batho ga ba kgone go ikhwela, batho ga ba kgone go iphološa, e re ke yo roba maatla a sebe. Ke ka baka la lentšu la Modimo le re you have been redeemed from the curse of the law. Re tlile gore Morena Jesu o tlile gore lokolla from molaong wa sebe. Sebe se na le maatla a go tshwara motho, sebe se na le maatla ka gara bophelo ba motho. Morena Jesu Kriste o tsebile gore motho a ka se kgone go tšwa ka gara sebe se. gobane se na le maatla le ka gore o itira moloko gore o leka gore wa ke tshwara o kikišamo o kikišamo mara sebe sebe se go laola ka baka lare se na le maatla ke modu ka gara bophelo ba motho se agile mo mothong morena jesu atla a roba sebe lentšu la modimo le tloga le re tlhalosetša botse kudu gore morena jesu ga ba le koteng ya sefapano ke dilo tse dintšhi tše di šupo tše lore o ka lebelela gore di diragetše ba ba ba mmetha ba mo tshwara ka mare ba mo kwara ntho e ke sebe se segolokolo go ebile go se dira go modimo ebile ke a bona batho ge ba ba dira re ka re ya ke batho motlho mongwe they deserve it mare they were doing it to a wrong person go motho a senang le molato ene ba ba sa tse gore ba kokotela modimo sefapanong ba ba ba sa tsebe gore motho ba mo kokotelang ke yena a tlileng go ba phološa but instead modimo morena jesu o tsebile gore ntho e ba e dirang a se sebe ke dikenywa tša sebe that is why he was able to forgive them a re papa ba lebalela ka baka la gore ntho e ba e dirang a ba e kwešiše Bona they don't know what they are doing. They thought they destroy me but they don't know gore ke maatla a go elevator a go ntlhatloša gore mmušo ke kgone go o buša papa a bua kgone go buelana le bana ba gage ba ba ba sa tsebe gore ba phethagatša mangwalo goba go ngwadile gore tiragalo tse swantse di diragale o swantse gore morwa motho a fego koteng ya sefapano a hwele batho dibe ka moka ba ba ba sa kgone go e phološa ka moka batho re be re le astrene tšene ke bokgopo re sa kgone go batamela modimo mara lentšu la modimo le re morena jesu a tla a re buša gore motho le modimo ba thome go boelana e be nto ka itee motheletele ko go botse lebaka la gore wena gore o palelwe ko go rapela o tlo sa nyaka batho ba go rapela on your behalf ke ka baka la gore o sa swere ke maatla a sebe mara morena tše sotlile o re lokolotše o re rekotše ka madi lentšu la modimo go buka ya bakurante le rena re rekolotše ka theko ya godimo kore re rekilwe ka theko ya madi a godimo dikwana di be di palela ko gore re rekolola batho ba ba ba bolaya dipudi ba ba ba bolaya dikwana ba dira dihlabelo di be di sa kgone go rekolola bophelo ba motho mara morena jesu a theoga legodimong lentšu la modimo le mmitša kwana ya modimo o batlile go representa diphoofolo ka moka tše batho ba ba di bolaya ba leka go ke rakolola sebeng a re jale e re ke le botseng ke nna kwana ye ke tlilo dira morena modimo a tlilo dira sehlabelo ka nna instate with the pure blood ka madi a hlwekile go moka gore ke kgone go tlhatswa batho ka moka dibe ke ka baka leo morena jesu a se a tlang jwale ka motho a se ya ba beloga jwale ka nna le wena a se ya ba kopa a se ya ba ya ba eh, a se ba monna le mosadi ba kopana ba di morena jesu maria le josefa sanka ba kopana ebile lentšu la modimo le re a sešo ba nyalana ge maria a tla ima a ima Morena Jesu. Modimo o e dirile ka polane ya go tseba gore ge Josefa a ka ba nyala Maria ba tlo kopana Morena Jesu ga e tla batho ba ka se kgone go ikwešiša ba tlo re no ke madi ya Josefa. Mara Modimo o tsebile gore o nyaka go dira dipolane tša mohuta mang. Lentšu la Modimo le re morongwa wa Morena a etela Maria and maria e be e le levigene motho e le gore a sanke a kopanela le monna e be le se maaka kudu nageng ba maketse gore na go tla jang gore maria a ime mara re tseba re a seanyalana le josefa e be le abomination ka baka la gore gale go be go le jale ka molao wola wa setšušo gore ge go ka ba jale ba go kgatla ka maswika wa gwa go tla jwang gore o tsanalane o robalane le monno mongwe ebile o swaba wa nyala ntowe e be sešupetšo sa gore o re nyatšišiša gore o nyaditše modimo go feta o bo pšhatliwa ka maswika to death mara modimo a dira dilo ka morero wa gage gore maria se ka kopana le josefa gore madi a josefa se ka ba kopa le mare lentšu la modimo le maria a emiša ke moya o halalelang ke moya o mokgethwa what a miracle ke selo se e le goreng a sanka sa diragala ebile se kae sa diragala gape kare ke mohlolo wa modimo wa modimo a ba nyaka go dira gore madi a morana jesu a ba pure a se ka ba kopanela le ya motho gore motho gore morana jesu a tswale e le a le pure enough gore madi a morana jesu a se ka ba swara di-characteristics tša botho a tshware di-characteristics tša bosemodimo gore a tla kgona go phološa nna le wena modimo e direla jalo motheletšang ya ka gore nna le wena re tle re kgone go tlhatsiwa dibe ba motlhake ba re phološitše re kgona go mmitša jesu re re jesu gona jesu wa phela le bakakeng na motho mongwe o ile a belegwa ka tsela ya mohlolo ya go se tlwaelege gore nna le wena re kgone go ba re ba re beng gona mang le mang ya reng yena a na sebe wa iphora ngwanešu ge re wena gore a ona sebe ka ditiragalo tše wena o di dirago mohlomong o ya re smart person batho bile ba go hlompha ka mokgwa bolo gore o itshwara ka ona ba go reta ba re ngwanešu wa tsa re ngwana la gana molato o innocent wa tsa re gana mathata mara e le gore o hloka jesu kriste nna ke re se ka ba wa ikaketša ngwanešu ka baka la re sebe se re bolelang ka sona a se sebe sa ditiragalo ke sebe sa hlago se re tswalago le sona morena jesu ba tlile go roba maatla a sebe sa hlago se se tlogile le rena from our forefather adama le efa ke sebe se e le gore batho be re be re sa kgone go ke ntšha ka gare ga sona ke sebe se e le gore batho re be re sa kgone go ka iphološa ka gare ga sona ke sebe se e le gore nka motho a tswalwa o tswala a na le mmako wa sebe sa gona mara morena jesu a tla gore re rekolla ka gare ga sebe seo A re ntšha gore mmamohla re ipitše badumedi, re ipitše Bakriste ka baka la gore na a re rekolotše sebeng goba maatleng a sebe. Na bjona motheeletši re ka se ke ra e phološa? Morana Jesu o tletše ntho ka itee go phološa motho sebeng. Morana Jesu ga a tlela gore wena o humane mmereko. morena jesu ga a tlela go go hwela gore wena o kgone go robala boroko tšeo ke di-benefit tša ge o setse o tsene ka ra mmušo wa gae go na le jesu kriste o humana boroko go na le jesu kriste o humana tšeo di nyakang wa kgopela gomme wa fiwa mara that was not ntho e le goreng o ba e tletše o ba tletše go kgwela motho sebeng ka baka la gore na morena jesu a ka se tlele di-obvious morena jesu ga e tla lefaseng batho ba ntši ba ba ba humana boroko morena jesu ga ba e tla batho ba bantši ba bereka ba humana mebereko morena jesu ga e tla nego ntše go e nna le dipitse le ditšhirio dillo tše ka mokanka di ke dikoloi tša selekgono dilo tšewe di be dintši di le gona morena jesu ga e tla batho ba ba ba dula ka gara di-upstats ba dula ka gara ntlo tše dikgolo dilo tšewe di be di le gona morena jesu ga ba e tla batho ba ba le bahumi batho ba bona le sa bona a tlela seo ka baka la seo o tsere motho o kgona go itirela sona motho o kgona go iperekela a ikela sekolong o kgona go ikela sekolong a iperekela a kgona go reka kolo ye kgolo morena jesu a tlela dilo tšeoe morena jesu o ba tletse ntho ka e tee go kgwela motho sebeng ke ntho e difficult e le gore motho ba sa kgone go itira motho ba sa kgone go iphološa morena jesu a re modimo e re ke ye ke kgone go ba phološa ke ka baka le motheletši bebele e tloga e tlhalosa botse e re modimo o ratile lefase kudu o ekwa gabotse o ratile lefase kudu a romela morwa wa gage jesu kriste lefaseng o a tswetšego a le noši e kwa gore e reng e re gore mang le mang ya dumelang mo go yena a se ke a lahlega gomme a be le bophelo bo sa felego. Na bophelo bo tliša keng na? Ke ge re amogela, re dumela mo go yena, re humana bophelo, ra lebelelwa dibe. Ge be Morena Jesu motheeletši a tletše mahumo gore gore re re hume, ge be Morena Jesu a tletše gore re nyale, ge be Morena Jesu a tletše gore dilo tše di be gona, morena jesu nka ba se ka batla ka baka la re dilo tšeo ke kgale di ntše di le gona mara re ko go botse motheeletše a tlela di-obvious o batletše ntho e le rena le wena re palela ke go ke tirela yona maatla a sebe a ba swere motho a molaola motho ba sa kgone go itaola sebe se be se le tlhago se agile mo mothong ge motho a dira e no ba sebe ka boyena le lebitso la gage e no ba gore re mothere re motho ke sebe ka baka la re ntho engwe le engwe motho a ba e dira e be le kgopo ke ka baka le moše a ile a feletša a dira melela gore ka baka la re a le theeletše tlhago ya sebe yagile mo go lena e re ke la gapeletšeng go dira ntho motho o phela ka molao ge o ka roba molao you die because a o theeletše o motho modimo re a itliša ka mogago a re tla ke le botšeng go modimo go simple you just believe then you become righteousness. Lentšu la Modimo le re Abraham o ile a dumela Modimo ene ka tumelo ya gage Modimo a mmona e le moloki. Ke ka baka la Bibele re rena re lokafaditšwe ka Kriste. A re ba loki re lokafaditšwe nto re e dirilwe Modimo o re diretše yona ka grace. Ge motho ga a ka lebelela boloki ka mediro o a lahlega bollo ke botla ka kreste morena jesu o tšere moga wo mokakakaka gore jesu kreste a re šwele dibe gore ge re ya mo amogetše modimo gare a re lebelela a e sa bona magopo a re a dirang a bone motho ya lokilego morena jesu kreste ga re presenta bophelo ba gago modimo a mo lebelela o lebelela ntho a e dirileng koteng ya sefapano o bona the mark of salvation ka ra bophelo ba gago o thoma re go o appeara mo go modimo wa bonagala o ka re wena motho wa lokile le ge e le gore maabane o letse o sebana motho a kgone go iphološa motho o phološa ke jesu kriste Ge le gore o sa lebeletše mediro ya gago gore o ka e phološa, ngwanešu, o tlo ba tloga lefase le wa diheleng o sa nka o lokafala. Ka re ga se mediro ya rena ye re lokafatšang. Re lokafatša ke phološo ge re kopana le Morena Jesu. Modimo ga go lebelela, o re ga go lebelela bona o le moloki. Re lokafaditšwe ka Jesu Kriste. Rena ga re a itokafatša. Ga go na ntho o ka e dirang ya kgatlha Modimo. Tladišo ya Bibele e re, Wa reng yena ga a na sebe? o a iphora ke ka baka la morana jesu o ile a re a dutše a iketlile a sa dutše lentšu la modimo le re bafarase ba katara ba thoma go mo leka ba papa tšona ba swere mosadi mo e be le seotswa ba re morena gape motho o mošu re mo humane a otswa na wena o reng ka taba e ka baka la rena mošo o re boditše gore ga motho wa dira taba mohuto re mo pšhatla ka mabera mmolaye na wena o reng ka taba ye lentšu la modimo le re morena jesu a khunamela fase a thoma go thala mo fase a ngwala ngwala a ngwala tša di ngwalang mo fase lentšu la modimo le re bantši ba tsieletse ba moemetse ba nyaka go nna o tla fetola a reng ba ba ba e šoba re jale gona re mo topile a gona ka mokgwa mongwe o a e bona tabe gore ge go le jale re o re ya mmolaya morana jesu o ile a re ga a emiša tlhogo a re tla ke le botšee this is simple nto e bonolo kudu a e tlhoke argument a re ga e le gore lena mo individually wena wa ipotsa pelong ya gago gore wena ga ona sebe seo se committileng e ba wa mathomo wa go mo pšhatla ka lebja ba be ba tseba ka ra dipelo gore le rena re ne tša rena tse re di khutišang setšhaba ga se se tsebe mara di gona ka dikgweleng bošego ge re khutile but they don't know gore wa ba eme pela ga bona ke mophološi wa maphelo a bona lentšu la modimo le re ba ile ba tšhaba ka o tee ka o tee go fitlhela ga mosadi wa ba ba moswere ka botswa a eme a šetse a le tee morana jesu wa mmotsiša re na ba kae bona a re a ba sego ba nšile ke le noši a re ngwanešu ikele ka kgotso Don't ever do that again. E re komotše ngwanešu, a gona motho wa ka e phološago. Mediro ya gago e ka sugile e go phološitše. Ge e le gore o sa nyaka go kgahla Modimo ka mediro ya gago, nna ke re ngwanešu ke re o sa ititela ka lefela. Morena Jesu re lena botlhe ba le palelwa le imelwang le rwele le imelwa e tla go nna gomme nna ke tla le rola Jesu Kriste ke yena mokhutšiši ke yena morudi ke yena mophološi ge motho a tšhabela go yena Modimo wa mokgontšha o ka se ka wa di kgona go hloka Modimo o ka se kgone go ba moloki go hloka molokafatša e lego Jesu Kriste na ke re gona ke re tšatši la le kgone motheeletše ke sa ya mafelelo a molaetša na ke re gona ke re morena Jesu wa go mema ka ra mmušong. o re ngwanešu ko go bone wa leka o leka go itokafatša ebile batho ba bangwe šetse le ke tšatšitše gore na ena go na ntho modimo a ka tlang a sa ntebelela ka yena a bona ke kgahliša ke dirile dibe ke nna mamang ke be ke utswa ke be ke senya ke be ke bola even the community e re ge ntebelela e bona e ke le motho o mo bad there's not ge batho ba kgona go mpona ke le yo kgopo modimo ena o mpona ke le yo kgopokgopo a go jwa lengwanešu ga batho ba go latlha modimo wa go topa a re ngwana šitla ke no nnang ka go phumola meogo ga batho ba go criticiza modimo go gona go kgona go go empracea re tšhabela go modimo ra phološwa a gona motho yo a ka e phološago and don't judge yourself according to ka mokgwa batho ba go treatang ka gona o gona modimo ma godimong ya lebalela go dibe nna ke ya go mema motho eletše ka re mmušogo mara re tše se o gona gore lena botlhe ba le imelwago lena botlhe ba le palelwang e tlang go nna mara ntse se wa go mema ngwanetšho gona mo leng gona o a tseba bogopo bo botseba o bo dirileng o a tseba ka mokgwa o ke tšatšang ka gona dilo tšeo it's nothing compared to the blood that was shed on the cross madi a morana jesu ga a palele ko go tlhatswa it doesn't matter the kind of sin yo lo reng o bile ka ra yona it doesn't matter gore ra o bile ka ra bogopo bo bjang madi a morana jesu a na le maatla a go hlatswa e re a ka go tlhatswa le wena la gore bona ke re ngwane šo ke ya go mema ka re mmušo wo mara tše so gona a ka go tlhatswa ge le re gona motheretše gona mo e leng gona i will never do a mistake ya re ke fetse molaetšo ke seaba ka go mema ka re mmušo wa modimo ke tla ba ke sa tsebe morero wa ka gore na wa e ke le moredi yo motheletše ke tlile mo ka morero wa gore ke go botša taba tše tše di bositše o kgone go di tseba o amogele jesu o fihle mmušong wa modimo a ke atla mo ka mošomo a ke atla mo ka entertainment i'm here because i'm concerned Ke romilwe ke jwale ka mmesentša motheeletši wo ke tlileng ka ra bophelo ba gago go tlo go botša taba ke seromewa go tlo go botša taba tše na ke re gona kere go le gona o re mothobela lentšu la gago eh, lentšu lo le rerileng le a kwala lentšu la modimo ke bophelo ke kwele motheeletši ande ke a kwa gore taba tše ke a tlhoka gore ke dire kgwaraneng ande ke ke tahlola ke bona o kare I'm not worth it go ka ba pela ga throne ya Modimo be ke ikahlola ke bona o kare a ke na maloka e ke ikahlola ka mediro ya ka ke bona ke bona o kare ke yo ba modira dibe ga ona ntho e Modimo ka mokgatlhang ka yona mara ke ya kore lentšu la Modimo le boletse le bophelo ba batho ba le nna Modimo o ke a monyaka ke nyaka modimo le goreng a ka nkamogela ka ditšhila tše tšaka tše ke nyaka modimo le goreng ka raya bokgopo bjo ke beleng ka yona a ka nkamogela ke nyaka modimo le goreng a ka se ka rege ke ya go yena a ntshekiša na o bo o direleng a no thoma le go ntebala ke modimo o ke bolelang ka yena ka diswaya e le go wena a re modimo ba lebalele a ba tsebe se ba se dirang o a tseba gore ntho bo e dira o bo goketša ke eng o a tseba gore ntho bo e dira lebaka e be e le leng o re go wena gore ngwanešu ke ya bona gore wa itshola e tla go nna ko go lebalela e tla go nna ko go swarela melato ya gago ke kgone go fa bophelo le wena o sepela o robala boroko o tseba gore o amogetše ke nna modimo ka sebele batho ba ka no ba ba go atlhola wa bona o kare wena yo a no lonka that person a o sa na dignity setšhabeng mara go modimo o ka ba le dignity dignity re e fa ke jesu ge o na le jesu wa go modimo ka dignity god can restore that dignity back ba ke re gona ke re ile o rapela motheletši tswala matlho a gago ponya phagamiša matsogo a go tswala matlho a go mo leng gona motheletši na ke go bone modimo ke yena go bona na fela ke re gona ke re i want to offer this christ to your life ke nyaka go go dedicata ke re modimo o mongwe le yena o gona wa go kweleng go bolela ene o amogela ka pelo e tletšeng lethabo ene re ko go tšetšatši la lekgono o ka dira gore legodimo go tlale lethabo le legolo lentšu la modimo le re ge moetsadibe mo lefaseng ka sokologa e le godimo e ba lethabo le legolo kudu just imagine mma motlha dilo di stopa le godimong ka baka la gago batho ba ema ba re no le stop everything manyelo ya ema batho ba ema ba re gape semangmang o tšoine mmušo wa modimo just imagine legoa le legolo ka baka la gago Nna ke re go wena, ke re, Ngwanešu, dilo tše di a kgonagala. Se segolo ke gore dumela. Phagamiša matsogo a gago. O ntšhele morago ka table. It's a very simple prayer ya go no e neela, re, Morena Jesu, le nna ke a go hloka. Tsena ka gare bophelo ba ka. Phagamiša matsogo a gago. E re, Morena Jesu, ke kwele lentšu la gago. Ke a le amogela ka gare bophelo ba ka. Go tloga le khono ke a fetoga. ke ngwana wa gago jesu kriste tsena ka ra bophelo baka e ba morena e ba mophološi e ba moloti wa bophelo baka le kgono le ke ya go amogela jwale ka morena ka re bophelo baka di še bophelo baka gotlhe mo ke yang gona gobane le kgono le ke ya go leboga ge o nkamogetše ka ra mmušo wa gago ke phološitšwe ke ngwana wa modimo ka jesu kriste amen